kan zoh tikah hi kan lam hlun he kai tu hlan ah lutua lan minung kalnak lam in tu ni ti ka motor kal ding hin a har tuk leng ah ki ti nung nung ta le motor ta ti nung tu ta ti ka re hin kan kal chate hin hi thang le ti kan he khi ka te kan rat ti khin zeitluk da thil zin minung cha zong tha motor zong tha dam a cho ti a cho nak le

lam rin an kan chek bia kan lam a hrup atu kan lam hi min ya kaupi in pe kul som thum kan to pe le kan cho ko lo mana pe le ni in kan bakal pi mana alai me tha te chung khelu nu a atol za ni abun lak tika khan ma lam ning khan an kan to pe su jin ka kan lam ni chong ha khan chong thia tiang kan lam hi lai tang lam vial tik le ka tha bi si se thabik si ding in ma tin sol ding lo phai lai phai li chana diversion rem than jong sa se

kan lam nihin ni tiang kan i thoknak niin kan rianṭuannak ah Pathian nih lam a kan hruai i kan lam zong hi tam ngai kan kal cang i committee nih vi khat vi hnih cu committee lawng in kan ra nain nihin hi Zophei Maram Lautu dihlak aiawh in kan pale kha tlamtling deuh in kan nungsawm hna i nihin hi kan lam atu le atu tiang i an cawhnak hmun tiang kha va zoh ding ah kan ratmi a si. Atu kan dirnak hmun hi cu Kualte kan timi tlangchuah babul hoi sep sing chuak a si i kan lam hi mah tiang hi timit in cho kan rak kai i atu cu mah hin cun hika lei a kal ding hi cu thei lawng tein tikual kan phan lai i tikual khin lam hi a fawinak lawng te deuh khi a tang cang i atu tiang ah hin tangka zong hi kan dihmi hi a dih cang ni ah hin ting le sarih hrawng hi kan dih cang Mah chung ah hin cawh man ah hin lungpang cawhnak he cun cheh cin man he a dihlak in ting hnih le ting zahnih le ting kul hrawng hi a dih bak cang. I mah khah leng kha cu Timit lei lung a tlami kan channak, kanmah kan pum kan kalnak, thlantlang kan kalnak, ucha kan kalnak ti bantuk ah hin Atu hi tingsa thawng cu tangka kha kan dih ve lai. Sihmanhsehlaw kan fale thawngin hihi phaisa cu nihin ah le ba ko hmanh u silaw thazaang nan chuah lai ti hi ruahchannak kan nei i kan lung a dong lo. kan tha tho ko. Hi nihin ni ah rami hi a tlangpi in nan hmaika meisetnak tuah ka vun duhtami cu hihi donghnak nih a chim ve lai. Pusa uk khua taktak kha nan kan theih dun lo suah Hlampei in a si. Hi committee ah hin ruahnak te cu na dirkamh tlun atu ah kan chiahmi si. Hihi Pu Thang Nuai, Pu Thang Luai, Congthia khuabawi pa a si. A rat lio te ah a si. Nan lam cu ka si herh tu keimah zong ka kal ve lai tiin nihin hi a rak kan rak sa. A cungah kan i lawm ngaingai. Cun hihi Pu Thang Hnin Hlamphei hi kan lam ah hin lamcawhnak kuak in kom a si ah cun amah hi lam zong hi tlamtling deuh in a umpitu hna le a zohpitu hna pakhat a si. Cun Pu Ral Hlei an khua cu Kuangtu si i atu lio i lam committee vice chairman si. Cun hihi Pu Lian Vung a si i Phaikhua a si i atu kan lam ah hin a tlangpi in Lanu cung a kan zohpiaktu le hihi a herh tik caan paoh ah lam kha amah i dohnak in amah hruainak in Working Committee Chairman amah hi kan thimmi si. Cun Reverend Ngun Kham CRAD CARD in nihin hi zeisi zongah kan pale CRD kha a hlei in kan som hna i hmailei hi kan lam zongah thazaang an kan pek ding le a herh ning in ruahnak ding siseh thazaang in siseh an kan bawmh nakhnga ding ah khan CRD cu kanmah tlangpi in cun Zophei Maram Lautu le Senthang kan ram hruaitu an si. Zotung ah ṭial ve si ahhin a bik in kanmah pengthum Zophei ram Lautu kha tlangpi cu a dirkamhtu an si. A chungah kan i lawm. Cun hi Rev. Hrang Kil atu lio i Rev.
Dr. Hrang Kil Sekau in phil atu lio i General Director an si. Khazung ah hin amah hruainak in kha thi atu hi a kal cuahmah lio a si.

Lamangkawm pi ah. Lamkawm a ṭi ahhin a nai khan amah hi kawm ṭi ah chungtel ah kan thimmi si ahcun Pu Ci Ling khuabung a si i amah zong hi lamkawm a ṭi ah khan Bayang Ruakim kawm a ṭi chungah kan rak thimmi si. Rengkun a sau nawn a pum caah khan tuan deuh cu a kan telpi kho lo i atu hin chun kai in amah hi ning in kan hman ding khi si. Pu Van Khia i Zephai Ai si hihi kanmah lei ah kan pa ruahnak a kan teitu a si i atu kha zei kan ei si cu Chin Thawng Thang kei ah kei hmu zong a si tu hi hihi thathawng atu bei ah motor atu hi amah hi vui hnih vui thum kan hman cang. Amah lengmang hi kan lam kha a cungtharmi si i lam a har buah nonchek lakah kaan in a kan bawm zungzaltu si a cu kan i lawm. Pu Thla Huk zephai a si i anih hi Hakha ah a cheu a cheu zephai a cheu ummi si atu hi Hakha um lio te si hi kan lam ahhin a hram thuk tein hi lam kong ahhin amah hi A thinlung chungah hin a philh kho lo bik le a rak thawktu ruahnak ah a rat cheu lengmang tu khi si kan zong ah kan sinah tel khawh caah tampi kan i lawm i keimah tu cu phun ahlup khi si kan khua hi aibu ka si atu liote khi mah he committee ah hin

Maki a cungle pi ah a phei te kan kalter i ti kal i inn nan va hmuhmi khi lungkhar Hakha ka hlun nih CL le Caw an zunnak hlan i kan i ding tawnnak hmun te ka si i ti kal i nan va hmuhmi te khi maki kanmah nih lamthar kan zoh ṭhanmi si ko hoi. nan hmumi te hi lamthing se lo lamthar te kan mani kan zop mi si atang le pi ke lamthing chu arak rai farkung athuk nak zon te hi

Thlanglei nan hmuhmi te khi hlan i kan pipu an rak cawhmi lam ṭhing khi si i chaklei hi atu hi kanmah nih thar in kan zoh ṭhanmi si a hmasa ka chim bantuk khan khi kan nan va hmuh tiang kha a thar si tikah a thar lawngte hi a sau tuk kan thlen kan thlen tikah nan ruahnak leng tangka echen a sang deuh a dih deuh lai hi zoto la hi hlan lio hlan phe udar mang riah tawnnak si lam ṭhing te hi ma hriang umnak hi udar mang riah tawnnak a kum khua i thingba a rak kawl tawnnak hmun te ka si. Mai hi lungkhar Hakha Kahlun pawl sia le chaw an zuat la. Hin si maka hi Hakha in hlan lio ah menghlei riat tiah an raki tung an rak kun nak zon ka si. Tu nan hmuhmi hi lungkhar in Thantlang le hoih in tlang kha kan vel ṭhan i Tida lam le hika lamṭhing aa tawnnak falawng pahnih ah aa tong dingin a thar kan zohmi a si. A pheh khawh chung, ning khawh chungin kan i zuam i a ṭhing kha a cho tuk, a chuk tuk kan ti i kan hrialnak zawn te a si. Ka zawn te hi Hakha, hlun le thar he saṭil, caw, siana an zuat i kum khua in pipu chan in nini tiang khua a sa i tuhi inn inn li dawh ngai te in sak. Mah ka zawn ah hin sia le caw hi

kan lam hi zoh u law a fuete mi cu si lo hi lam bak cu a ṭha bak ve laitlang ah ṭha bik si cu kan i zuam ve hika kan seh te hna khi bum khuaitu si bum khuai bum kan khuaiter tawnmi si